Mintirho, Ku avanyisa ka makume-mbirhi-mune. Loko ku hundzile ntlhanu wa masiku, Ananiya muprista lonkulu a rhelela, a ri ni vakulukumba van'wana ni xivulavuri xin'wana lexi a va ku i Tertulo. Kutani va ya ehosini ku ya mangalela Pawulo. Va vitana Pawulo, kutani Tertulo a sungula ku n'wi mangalela a ku, Wena Felikisi la chavisekaka, leswi hi kumeke ku rhula loku hetisekeke hikwalaho ka wena, ni leswi timhaka ta tiko leri ti lulamisiwaka namuntlha hi ku tikarhata ka wena, hina hi amukela swilo leswi hi ku khensa lokukulu hinkwako ni minkarhi hinkwayo. Kambe a ndzi lavi ku ku onhela nkarhi, hikokwalaho ndza ku khongela leswaku hi vunene bya wena wa nga hi lombanyana tindleve nkarhinyana, Hi kumile leswaku munhu loyi u vanga mpfilumpfilu, u pfuxa madzolonga exikarhi ka Vayuda hinkwavo lava akeke kwihi na kwihi emisaveni. Hi yena la nga nhloko ya dyondzo yo hambuka ya Vanazarene, naswona u ringetile ku nyamisa tempele. Hi n'wi khomile, kutani a hi lava ku n'wi avanyisa hi nawu wa hina. Kambe Lisiya, ndhuna ya nyimpi, U tile a hi vutlela yena hi matimba lamakulu, kutani u lerisile vamangaleri va yena leswaku va ta emahlweni ka wena. Loko u n'wi vutisa, u ta titwa hi yena timhaka hinkwato leti hi n'wi mangalelaka ha tona. Na vona Vayuda va yima na tirtulu va tiyisa va ku, Kunene swi tano. Hosi yi koweta Pawulo leswaku a vulavula, kutani yena a hlamula a ku, Leswi ndzi tivaka leswaku ku ni malembe u ri muavanyisi wa tiko leri, ndzi ta tihlamulela ndzi tsakile. U nga swi kuma hi wexe. A ku si hundza masiku ya khumembirhi hi mpfhuka ndzi fika eYerusalema ku ta gandzela kona. Vayuda a va ndzi kumanga ndzi ri la hlamulanaka ni munhu etempeleni, kumbe la hlohlotelaka vanhu emasinagogeni ni le mutini. naswona a va koti ku humesa vumbhoni bya timhaka leti va ndzi mangalelaka ha tona sweswi. A ndzi ku fihleli leswaku ndzi tirhela Xikwembu xa vatatana hi ndlela leyi va yi vulaka leswaku yi hambukile, kambe ndzi pfumela hinkwaswo leswi tsariweke eNawini ni ka vaprofeta. Leswi ndzi swi languteleke eka Xikwembu, hi swona leswi na vona va swi languteleke, hileswaku lavo lulama ni lava nga lulamangiki va ta pfuka eku feni. Hikokwalaho ndzi ringeta hi matimba masiku hinkwawo ku kumeka ndzi ri la tshunxekeke eripfalweni ra mina emahlweni ka Xikwembu ni emahlweni ka vanhu. Ndzi vuyile eYerusalema ndzhaku ka malembe layo talanyana ku tisa swihanano eka tiko ra ka hina ni ku humesa magandzelo. Va ndzi kumile etempeleni ndzi ri karhi ndzi tirha swilo leswi, ndzi ri la tibasiseke hi nawu a ku ri hava ntshungu kona, a ku nga pfukanga dzolonga, kambe Vayuda van'wana va tiko ra Aziya a va ri kona. I ngi va tile sweswi emahlweni ka wena ku ta ndzi mangalela, loko ku ri ni mhaka exikarhi ka vona na mina. Na vona lava nga kwala a va vule xiendlo lexo biha lexi va xi kumeke ka mina siku ndzi yimeke ehubyeni, va nga vilela hi xilo xin'we ntsena lexi ndzi nga huwelela ha xona exikarhi ka vona, loko ndzi te, Ndzi avanyisiwa hi n'wina namuntlha hikwalaho ka ku pfuka ka vafi. Leswi Felikisi a tiva leswo talanyana hi tlhelo ra ndlela ya hosi, a pfala huvo a ku, Loko Lisiya ndhuna ya nyimpi a ta va a rhelerile a fika haleno, hi kona ndzi nga ta kambisisa timhaka ta n'wina. Kutani a lerisa ndhuna ya dzana ra masocha ku hlayisa Pawulo ekhotsweni, a ku, mi n'wi nyika ku tshunxekanyana, mi nga siveli ni un'we wa vanakulobye ku ta n'wi pfuna hi swin'wana. Loko ku hundzile masiku ma nga ri mangani, Felekisi a ta na Drusila, nsati wa yena loyi a ri Muyuda. Kuteloko a vitanile Pawulo, a n'wi yingisela loko a vulavula hi ta ku pfumela eka Kreste Yesu, kambe loko Pawulo a vulavula hi ta ku lulama ni ta ku tikhoma, ni ta ku avanyisiwa loku nga tata, Felikisi a khomiwa hi ku chava, a hlamula a ku, Namuntlha, famba u ya tshama, siku ndzi kumaka nkarhi ndzi ta tlhela ndzi ku vitana. Kambe hi tlhelo rin'wana a a ri ni xitshembo xa leswaku Pawulo u ta n'wi nyika mali. Hikokwalaho a tala ku rhuma vanhu va ya n'wi vitana leswaku a ta vulavula na yena. Kambe loko ku hundzile malembe mambirhi, Porkiyo Festo a vekiwa hosi ematshan'wini ya Felikisi, kasi Felikisi a siyile Pawulo ekhotsweni hikuva a navela ku khensiwa hi Vayuda.